Uh, tapi kada umroh pang umroh sudah oh. nang semalam tuh lain umroh ya pokoknya hadiahnya makan pentol gratis esok oh ya yuk ayo bapintulan lah kita lanjut lagi nah jadi kita untuk lebih nyamannya duduk ya lah oh, duduk lah kita duduk aja kita. masuk
Loh, loh, nah, nah, kenapa ini? Eh, eh, Mas, jangan mencabuti rumput di sini. Eh.
Waalaikumsalam.
Ikam dari mana?
Ulun penunggu di sini.
Lawas lah sudah ikam bagana di situ.
Sudah mulai dahulu ulun di sini dah.

Apa begini kam di sini? Anu, ini kam ini lagi syuting dunia lain. Nih, ini Tuan Guru Jumran. Ini sekitar fenomenal yang kada terkenal tapi akan segera go, go internasional. Kenapa piannya sesak napas kasal Isman kah? kada kada calispan kalo pian nih oh kada anu kenapa di sini jadi di sini nih model banyak merasa terganggu itu nah ada yang mengganggu kenapa yuk pian tahu kah
aku nih rancakan sudah di sini diganggu mengganggu apa maksudnya
terlalu rancak di kamihi di sini dikamihi maksudnya dikamihi apa po pohonnya nih kadi kami eh oh coba pang sambetakan pang siapa siapa aja ngarannya
anak kamu nyambetakan banyak benar Ayo kada apa-apa seadanya aja nyamang bubuhan pemirsa di rumah tahu siapa-siapa nang rancak bekamih di sini
Padahkan aja ini kan. Iya, siapa? Nang pertama. Yang pertama Doni. Hah? Nang pertama Doni. Nang kedua Apul.
Apul. Nang, nang ketiga Sapron.
Sapron.
Nang keempat
Rudi Ambar. Rudi Ambar.
Nang kelima Atip.
Atip.
Nang keenam Nah masuk yang dikorasuki ini nah.

keluar bulik nah bom bangun dulu bom haus kah sudah
ya apa guru nih ambilkan minum kah ini hausan bang ya udahnya eh. auyuhan kelawasan sudahnya oh, inggih. dimasuki orang halus tadi oh ya ulun ambilkan minum dulu lah selamat lah ya. nah, langsung Kenapa? aja Hah? pakai selang ini ah, banyunya ke dede guru ay kamarau

Nah,
nah. Oh iya, iya. Oh iya, itu kurus lah. Eh, tadi telamak. Eh, tadi lamak nih kurus. Hehehe. Eh, nah. Kenapa sudah tertawa kayak ini? Wah, ini rupanya penunggunya kada sabar lagi nak masuk ke sini, Nek. Bisa juga, Pang. Aku nih asa rayaan, Pang. Iya, Kalau menunggu ini kada sabaran tuh nah. Rokok ada rokok.
Aku kada bisa anu kada berokok aku kada bisa rokok. Sakit lalu barang yang ini.
Eh, mana jinnya harap banan eh. Iya ang, balum kok iya, balum kudu ae. Eh. Sudah masuk lah. Aneh benar. Siapa ngaran nih?
Ngaran-ngaran siapa? Tanggui ngaranku siapa, ayo.
ayo. Bilanya dapat dap apa nah?
Ah. Ini kayaknya lain. Jinnya nih harap banar berarti nih. Ini pasti lain ini.
Utang ulun guru ini kayak apa nih guru? Aku juga bingung lah. Belum ku bacai, belum ku doai sudah masuk. Ngaran ngaran. Wih. Ngaran ku kah?
Siapa? Utuh Jabuk. Utuh Jabuk pemirsa. Ah, pian lawas ka jadi penunggu di sini? Lawas. Mulai tahun berapa pian? Pokoknya sebelum anu lah apa masehi lah. Sebelum masehi lah. Oh, lawas juga lah. Pian anu karancak dikamihi ka juga di sini? Aku nang mengamihi buhannya. Berarti pian ni salah satu nang anu lah nang disambat ngaran-ngaran tadi lah. Kada jua pang.